Insellmulkom u nilqgħukom għall-ewwel episodju ta' Xi Qrajt dan l-aħħar għas-sena 2016. Illum se niltaqgħu ma' Maria Grech Ganado, poeta, lettur, traduttriċi u ħafna aktar. Riċentement Maria rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2015 bil-ġabra ta' poeżiji tagħha Taħt il-Kpiepel t'Għajnejja. Fl-istess serata jingħatat ukoll il-premju għal kontribut siewi għal-letteratura u l-kotba. Allura Maria, xi qrajt dan l-aħħar? L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid is-Sena t-Tajba lil kulħadd, lilek ukoll. U dan l-aħħar qrajt ktieb ta' Mohsin Hamid jismu The Reluctant Fundamentalist. li jaħsbu li hu a book of the decade. Infatti fl-universitajiet Amerikani jissuġġerixxi li jaqrawh qabel ma jidħlu l-università. Hu ta' student Pakistani kif inhu l-awtur eh, jismu Changes li ehm, jistudja Princeton University l-Amerika jmur tajjeb ħafna Imur tajjeb ħafna wara wkoll fil-kumpanija li jidħol fiha għax kien iggradwa fil-finanzi u ftit ftit jasal sal-quċċata tas-suċċess. Ikun hemm wieħed jismu Jim li vera jimbuttah u jibgħatuh iċ-Ċili għax il-kumpanija tkun jekk jixtru l-art, jekk jivvaljaw l-art biex jixtriha xi industrija ieħor. U hemmhekk jiltaqa' ma' wieħed Ġambattista. li jiftaħlu għajnejh li hu qed jaħdem għall-Amerikani però li ma jimpurtahomx għan-nies imma għall-profitt biss. Waqt dan iż-żmien jiltaqa' ma' tfajla Erika li hi innamra minnha però hi innamrata minn wieħed li ġa miet u qisha mejta ġewwa u jkollhom sess imma hi qed taħseb fl-ieħor. U wara li jiġi lura miċ-Ċilì Lila hi kienet daħlet ġo sptar mentali u wara li jiġi lura miċ-Ċilì, isib li kienet sparixxiet u sabuha bil-ħwejjeġ biss u ma jafu x'saru minnha. Insomma wara li ltqa' ma' Ġwann Battist, kien telaq ix-xogħol anki f'Ċilì, jitlaq ix-xogħol hemmhekk, mhux jitlaq, jibża' jinduna li mhux ma jridx jaħdem iżjed. Imur lura. il-Pakistan fejn isir lecturer u u iħalli d-daqna. U kien induna li wara 9-11 l-Amerika bdew iħarsu lejh b'suspett. U insomma, isir ftit revolutionary. Issa, il-ktieb hu Qed jitkellem hu biss monologu u qed ikellem lil xi ħadd li ma nafux min hu però mir-reazzjonijiet tiegħu ma narawhomx hu stess jirrakkonta u xi tweġiba naħseb li hu Amerikani, Amerikan, sorry, u l-Pakistis ta' Jess ma jindunax, ma jkunx jaf eżatt, però jissuspettah u l-ktieb għoġobni. Imħabba tilxax is-suspett il-ħin kollu li meta jkun hu l-Amerika jissuspettawh wara 9/11 u meta l-Amerikan jiġi fil-Pakistan da jissuspettah ukoll. Fhimtni? Infatti l-ktieb jispiċċa li qed jimxu il-waiter li kien servihom jimxi warajhom u da l-Amerikan iżjed isir nervuż u fl-aħħar joħroġ xi ħaġa mill-but l-Amerikan. li qisha metall u ma nafux jekk kien credit card jew revolver. Jiġifieri dejjem il-kalibi kalibi l-istess bħalma kienu l-ħwejjeġ ta' Erika. Jiġifieri di li inti ma tafx eżattament x'qed jiġri Hija għas-suspett matul il-ktieb. Marija, sa nieqfu fuq dan il-misteru, grazzi ħafna talli kont magħna. Grazzi lilek Antonella. Aħna nirringrazzjawkom talli segwejtuna, nawguralkom bdit is-sena t-tajba u narawkom il-ġimgħa d-dieħla.